जे सब गोटा जुड़ि रहल छी पेज पर हुनका सबके सभगोटाके प्रणाम अछि आओर आइके जे छै से लाइव जे छै से कोनो खास अथी नहि छै बस अहाँ सब गोटासँ बातचीत करैके लेल छै तऽ हमसभके किछु अगर एहन बात बुझाइए तऽ हमरा अहाँसभ मैसेज कऽ सकै छी हम अहाँसभके जतेक भी कमेंट हेतै सभके रीड करबै आओर अहाँसभके जे बात हेतै ओकर जवाब दैके प्रयास करब लाइव अबे के ना और कोनो खास पर्पस नहीं छे बस अहाँ से बात करे के एकटा भेट घाट बुझियो बातचीत यूट्यूब फैमिली से तो वही कारण से हम लाइव एलहुँ एखन आओर ई लाइव वीडियोके जे छै से अहाँसभ शेयर करियौ आओर ज्यादासँ ज्यादा जतेक आदमी जुड़ि सकै छी सभ आदमी जुड़ू किएकि लाइवमे आओर सभ कोनो खास बात नहि बस बातचीत करबाक छै अहीं सभसँ तऽ अहाँ सभ एबै तहने बातचीत हेतै आओर अहाँ सभके जे किछो वीडियोमे किछु चाही नया या किछु इएह सभ पर बातचीत करबाक छै तऽ अहाँ सभ जुड़ू जल्दीसँ जल्दी जतेक भऽ सकै आओर तहन बातचीत चालू करै छी की सब भऽ रहल छै किछु नहि एखन बस लाइव मे अही सबसँ बात कऽ रहल छी आओर तखन किछु खास नहि सभगोटा अपन यूट्यूब फैमिलीसँ बात करय लए एलहुँ हेँ ताहि दुआरे जतयसँ जतेक आदमी जुड़ि सकैत छी जल्दीसँ जल्दी जुड़ू आओर अपन जे जे अहाँके जे किछु बात करबाक हुए तऽ हमरा अहाँ कमेंट कऽ सकैत छी हमर घर हमर घर जे अइ से अहाँके मधुबनी जिला अछि मधुबनी जिलामे सुगौना गाँव छै तऽ ओतऽसँ छी हम आओर अहाँसभ जे वीडियो देखै छियै तऽ की बात छै ने मतलब नया चैनल छै तऽ नया पेज छै तऽ ओकरा जे छै से एखन जे छै से ग्रो करैके लेल अहाँसभके सहायताके बहुत ज्यादा जरूरत छै तऽ ओहि कारणसँ जे छै से अहाँ सभके कनि खास जरूरत छै तऽ अहाँसभ जे छै से वीडियोसभ जे देखै छियै तऽ प्रयास करियौ जे नहि किछु तऽ पाँचो आदमीकेँ अहाँसभ पाँचोटा ग्रुपपर या स्टेटसे लगा कऽ व्हाट्सऐपेपर कतहु ने कतहु शेयर करियौ जाहिसँ कि चैनल कनि अहूँ सभके मदद भेटै तऽ चैनल ग्रो हेतै किएकि मेहनत लगातार जारी छै आओर ब्लॉग वीडियो हम लगातार अपलोड करैत रहै छी पंडित जी के छथि अहाँके पंडित जी क्यों ने हमर दोस्त भेलथि छोट भाई बुझू एक तरह से छोटका भैयारी के रूप में और कोनो खास नहीं हम सब एके ठाम लमसम में रही छी तो कनि क्लोज भैयारी जकाँ रहैए ओ तऽ उएह रिलेशन अइ आओर कोनो खास नहि आओर अहाँसभ ई बताउ जे वीडियोसभ जे देखै छी से वीडियो नीक लागैए कि नहि से कनि कमेंट कऽ कऽ अहाँसभ ई बताउ अहाँसभ अपन कमेंट कऽ कऽ राय दियौ जे वीडियो अहाँसभके केहन लागि रहल अइ।

तऽ ओहिमे देखने हयब अहाँके घर कतऽ भेल से एस के स्टडी सरके नाम अहाँ अपन घर कतऽ एहिसँ कमेन्टमे बता सकै छी क्रिकेट हमसभ खेलाइत रहै छियै गामो घरपर खेलेलहुँ तऽ ओहो डालैत रहै छी अहाँ सभके अच्छा बिरौल अछि अहाँके घर ओ तऽ वीडियो केना अहाँ सभके प्राप्त भऽ रहल अइ हमर मतलब पहिल बेर देखने हेबै या कोनो स्टेटसपर या किछु या एकाएक अहाँके यूट्यूबपर भेटल या किछु आओर कोन माध्यमसँ भेटल अहाँके वीडियो

फेसबुक हर जगह माध्यमसँ कनि अहाँसभ अपन सपोर्ट दियौ ताहि दुआरे अहाँ देखैत हेबै अगर हमर वीडियो अखन देख रहल छी तऽ अहाँ एकटा चीज गौर केने हेबै जे पछिला दू अढ़ाइ महीनासँ करीब हम बना रहल छी तऽ ओहिमे जे छै से लगातार अहाँसँ कन्टिन्यू हम वीडियो लमसममे दऽ रहल छी महीनामे हमर जे एम रहैए से बीसटा ब्लॉग बीसटा ब्लॉग लमसममे हमरा डालैके मेनली एम रहैए तऽ उएह प्रयासमे हम रहै छी जे अहाँसभके ब्लॉग जे छै से हर एक दू दिनपर चाहे तऽ लगातारो या नहि तऽ कमसँ कम बेसीसँ बेसी ब्रेक एक दिनसँ जा्यदा नहि हेबाक चाही आओर ब्लॉक दैत रही आओर मेनली जे रहै छै हमर काज से मिथिलाके जे संस्कृति अछि या मिथिलाके जे लोक के दिनचर्या सब होइए तऽ वएहसँ जुड़ल जे छै से हम ब्लॉग डालैत रहै छी तऽ ओ चीज अहाँसभ गौर कयने हेबै आओर देखने हेबै ई बातके जरूर ध्यान देने हेबै जे ब्लॉग लगातार आबि रहल अइ तऽ बस आब अहाँसभके सपोर्टके जरूरत छै अहाँसभ अगर सपोर्ट देबै तऽ जरूर ई चैनल आगाँ बढ़तै अच्छा अहाँके नाम नहि हम चिन्हलहुँ कान्ताबाइ जे छै से ओ तऽ ब्लॉगमे आबैत रहै छथि एखन हुनकर जे छनि से ट्वेल्थ के एग्जाम छैन हय वला तऽ आब बुझियौ ने सेप्टेम्बर आबि गेलै तऽ फरवरी सभमे हुनका सभके एग्जाम हेतनि तऽ कनि पढ़ाइ लिखाइमे ज्यादा व्यस्त रहै छथि तऽ हम ज्यादा हुनका सभके छेड़ै नहि छियनि बाद बाँकी अहाँके कहियो ने कहियो ब्लॉगमे भेटैत रहता आओर कन्टेन्ट जे छै से हम अपना तरफसँ हरदम प्रयास करैत रहै छी जे बढ़िआँसँ बढ़िआँ कन्टेन्ट अहाँ सभके दैके प्रयास करी आओर

जे धीरे धीरे प्रोग्रेस भऽ रहल छै कोनो भी काज धीरे धीरे होइ छै तऽ बस अहूँसँ बात कऽ कऽ बहुत नीक लागल आओर जेसभ आदमी लाइफमे जुड़लहुँ हेँ से सभ हुनका सभके कहब जे लाइफके शेयर करबै आओर ज्यादासँ ज्यादा आदमी तक पहुँचेबै आओर जे आदमी देख रहल छै एखन हमरा तऽ हुनका सभके कहबनि जे एखन जे छै से बात केबे केलहुँ हेँ जे दू तीन महिनासँ ब्लॉग लगातार डालि रहल छी आओर कन्टिन्यूटी हम मेन्टेन कऽ कऽ राखब बस अहाँसभ अपन जे छै से ध्यान देने रहियौ चैनलपर आओर ब्लॉग अहाँसभके लगातार भेटैत रहत आबयवला जे छै से किछु महीनामे जे छै से जेना मानि लिअ आब जे छै से अपनासभके बहुत सारा पाबनि ताबनिके महीनासभ आबि रहल अछि तऽ आओर नीक नीक ब्लॉगसभ अहाँसभके भेटैत रहत जेनाकि आब कृष्णाष्टमी आबयवला अइ जन्माष्टमीसभ ताहिके बाद अहाँके दुर्गा पूजा अपना सभके जे एक तरहसँ बुझियौ सभके गाम घरमे जतेक मिथिलामे रहैए सभके लेल एकटा बहुत बड़का पर्व होइत छै तऽ ओ एकटा अलगे अछि दुर्गा पूजाके सेहो अहाँ बहुत बड़का फेर छठि भऽ गेल दिवाली भऽ गेल आओर बीच बीचमे चौड़चन अनन्त मतलब बहुत रङ्गके अपनसभके जे छै से मिथिलामे पूजा पाठ वाला चीज सब होइत रहै छै तऽ ओकर सबके ब्लॉग जे छै से देखैमे आओर नीक लगतै तऽ अहाँसब बस ब्लॉग सब देखैत रहियौ आओर हमर काज अइ ब्लॉग डालनाइ ब्लॉग डालैत रहब ताबैत एहिके साथ आब हम ब्लॉगके शायद अभी लाइव लाइवके हम खतम कऽ रहल छी आओर जे सब जुड़लहुँ हुनका सबके बहुत बहुत धन्यवाद आओर चलू अहूँ सब आब ई लाइवके आनन्द लेलहुँ आब एहिके साथ अपना सब लाइवके खतम करै छी